سڵاوتان لێبێ هاوڕێیانم کاتتان باش ئەمڕۆ باسی بابەتێکتان بۆکەم دیارە لە فلم و درامێ هەموو ملەتێکە هەیە ئەویش بابەتی ڕکلام کردن یاخود فێرکاری ناڕاستەوخۆ بۆ بینەر کە هەمووات لێ ئەکات تۆ بە دیار فلمەکەەوە دابنیشی هەم کاتێکی زیاترە کوژە لە فلمەکە و لە هەنێ باریشدا ڕکلامە دیارە لە ناو ئەم ڤیددیوەیە بابەتێکی کوردیشی تیا یاخود درامایکی کوردیشتیا بەدەست خۆشیەوە تەبان لەبەری هەموو هەوڵێک بۆ بەرهەمی کوردی جێگەی دەستخۆشیە و دەستخۆشی لە ستافەکە ئەکەم من بە تەلەفۆنیش دەستخۆشیم لێ کردوون لەبەرەوەی هەوڵی خۆیان ناوە و ئەرکیان کێشاوە بەس لەبەری بابەتەکەیان لەسەر ڕکلامکردن و درێژکردنەوەی کات و فێرکاریە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بۆیە پێویستە باسی بەرهەمێکی خۆشمان بکەین. فیلمی یەکەمیان ئەچینە لای فیلمێک بە ناوی هەش ئەم فیلمە لە ساڵی 2016 دەرکراوە باسی ئەوواکە کچێکە لە ماڵێکە ئاژی نووسرە بەڵام ئەم کچە کەڕ و لاڵە و لە تەمەنێکا تووشیم حاڵەتە بووە ئەم فیلمە کۆمپانیای ئەپڵ ڕکلامی خۆی تیا کردو و هەمان کاتی شافێرکاریە چۆن بابینەری یددیوکە بین.

ئایفۆنەکەی هەڵەگری واتە ئەگەر تۆ ئایفۆن و ماکە هەبوو ئەتوانی ئایمەسج بەکار بێنیت و سوودی لێبینی لە هەمان کاتا فێرکاریە لە هەمان کاتیشە ڕیکلامێکی ناڕاستەوە هۆێ و بە خەڵکەڵێ گەر تۆ خاوەنی ماک و ئەپل بیت یاخود ماک و ئایفۆن بیت ئەتوانی سوود لەم خزمە گوزاریەوە بگری هەرچەنە غڵەتێکی بەسیتی تیا لە بەرەوەی ئایمەسج شینە بەڵام لە ئایفۆنەکەی ئەمە سەوزە بەڵام کێشان نییە مهم ئەو پرسیارەکەی تێگەاندوی ئەچینە لای فیلمێکی تر ئەم فیلمە نای ناو یوسیمی تووە لە بەری دوست یەکیشی هەیە من ناویوسیمی بەشی دووەمەدی ناویوسیمی تو بەس یەواکە ئەگەر کەسێک بچێتە شوێنێکەوە بۆ نمونە ئەتابەتی ئافرەتان ئەگەر بیانەوە کلیلی جۆکە لەگەڵ خۆیانە بەر نەگەر بیانە تەنان چەقۆ لەگەڵ خۆیانە بەر نەگەر بیانە دەرنافیز ئەوشتان لەگەڵ خۆیانە بەرن بەبێ ئەوەی سکیوریتیەکان یاخود حرسەکانی ئەو شوێنە بزانێت ئەم کەسە هاتوانێ ئەو بابەتە بەرەتە ژوورۆ لەگەڵ خۆیە و دوای ئەوەش فێرکاریێکی تریتیا لەسەر یاری وەرەقە با ببینین سەرەتا ئەمان ئەسنە شوێنەکەەوە یەکێک لە ئەندامانی باندەکە کچێکە تاوقەکەی سەری ڕایکێشێت داوقەکەی سەری پێک هاتووە لە چەند کلیلێکی جۆکەر لە لەرنافیسی جاجیا کە ئەمە فکرێکی باشە بۆی خەڵک لێوەی فێربێ خراپە لە هەنێ باردا بەڵام ئەمان بەکاریان هێناوە گوێیان پێ نەیاوە دیارە ئەمەیان ڕیکلامێکی وای تیا نییە ئەم بەشە تەنها ئەو خطواتانی تیا وەکو فێرکاری ڤیدیۆکەم سەریع کردووە ئەچینە لای بەشێکی تر ئەویش یاری وەرەقەیەکە ئیشارێتەوە و زۆرەک لە سەحربازەکان یاخود ئەوانی کە یاری دەست ئەەکەن ئەو حرەکەیە بەکاریان پێت ئەڵێ ئەو وەرەقەیە بەو شێوەی ئەشارێتە لە دەستا بۆ نمونە ئەیخاتە پشتی دەستیەوە خاتەوە بەردەمی دەستی بەڵام بێگومان ئەمە تەمرینێکی زۆری ئەوێت بەڵام هەرچۆنە بێت حرەکەکەی کەشف کردو ئەچینە لای فیلمێکی تر ئەم فیلمە ناوی ئینتەرنشپ پایکێکە لە فیلمە بەناوبانەکانی هۆلیود کۆمیدیە تا ڕادێک بەڵام شەریکی گوگل هاتوو ڕگلامی خۆی تیا کردووە چۆن بۆ نمونە ڕۆژێک لە ڕۆژان تۆ حەز کردو بزانینە ناو گوگڵات چی ئەگوزرێ ناو بینای گوگڵات چی هەیە مۆزەفەکان چۆن داوامەکەن هاتووە لە ڕێگەی ئەم فلمەوە ئەویش بۆی کە دوو ئەکتەرەکە بین ئەچێتە ناو بینای گوگڵەوە ناو بینای گوگڵ پیشانە شوێنی مۆزەفەکان پیشانێن هۆکارەکانی دڵخۆشی ئەکتەرەکان پیشانن لە کاتی بەتاقەتی خۆیانە جگە لەوەش لە عینەن شوێنە سارەیەکی بێساقی شەریکی گوگل تی ئەپۆرە کە دوو ساڵ دوای ئەوە کرا بە فعلی و ئەو سارەیە بەسەر جادەکانە ئەڕات و بەکارهێنرا ئەمە واکە لە خەڵک باسی بکەنە بەن بینیمانە ناو گوگلمان بیناشەرکی گوگلمان بینە ڕێگەی ئەو فیلمەوە لە کۆتایی ئاچینە لای فیلمێکی کوردی یاخود درامایکی کوردی کە ئێستا لە سەر شاشەکان پەخشەکرێت دەستخۆشیان لەکەم با ببینین لە درامای کوردیە چی هەیە کە کاتە کوژێ و فێرکاریشە بە بەشێک لەوانی کە مەسەرەن نازان لە کوردستان لە مەتار چۆنە سەرەتا ئەڵێ پێت ئەڵێ تەیارەکە ئەنیشێتەوە کە تەیارەکە نیشتەوە چاوەڕێ بکە تاوەکو دەرگای تەیارەکە ئەکرێتەوە تاوەکو مۆزەفەکان دابەزن کە مۆزەفەکان دابەزین پاسێک یەت بە دواتانە ئەو پاسەیە بە شوێنتانە لە بەردەمی تەیارەکە ئەوەستێت بە دووری چەند مەترێک دابەزی لە هەمان کاتیشا ئەو کەسانی کە چاوەڕێتەکەن لە شوێنی چاوڕانیە بە چاوەڕی تۆ بن تەحەمولیان هەبێت لە تەیارەکە دابەزیت ئەچیتە ناو پاسەکەوە لە ناو پاسەکە احتیمالی زۆری هەیە بە پێوە بۆستی شوێن نەبێت دابنیشی چاوەرە بکە تاگەیتە شوێنی مەبەست کە گەشتە شوێنی مەبەست پاسەکە ڕاوەستێ تۆ بێ دابەزیت پاسەکە دراگە کرا ئەم دابەزی کە دابەزی دەچتە شوێنێکەوە پێچاو پێچا ئەبێت تۆ سەری خۆت بگریت هەتاوەکو ئەگەیتە ئەو شوێنەی کە پاسپۆرتەکەت چێکەکەنەوە لە هەمان کاتیش ئەو کەسانەی کە چاوەڕێت دەکەن دەرکەوتون ئەلە لە شوێنی چاوەڕوانیکردن دەرەکەوی ئەوەتە شوێنی پاسپۆرت چێکردن مۆزەفەکە پاسپۆرتەکەت چێکەکات داوای فینگەر پرنتی لەیەکا بە فینگە پرنتەکەدا دوای ڕۆتە شوێنی جانتاکە چاوەڕێکی جانتاکە بێ دوایی جانتاکە ئەبیت پاشان جانتاکە ڕایکەشی لەگەڵ خۆتا بە تاوەتی لە لای دەستی چەپتەوە ئەو کەسانیان کە چاوەڕی تۆیان کردو و پێیان شادەبیتەوە و ئەمە شێوازی دابەزینی تارێ لە مەتاری کوردستان بۆ زانیاری هەموو کەسانی کە نیانزانانی دەستخۆشیتان لەکەم هیوادارم سووتان بینی بێ هیوادارم بۆ نمونە لە هەنێ فیلمە ئەگەر ئەزانن شتێک هەیە بیرم چۆ باس بکەم بۆ نمونە لە فیلمە هەیە فنگە پرند هەڵەگرنەوە لە فیلمە هەیە زیبان قەکرێ فیلمە هەیە کەلوپەلی بە نرخە برێ لە فیلمە هەیە فێرکاریێکی تری تیا کە من نەمزانیوە ئەگەر کرا لە کۆمێنتا بەجێ بێڵن دەستان خۆش بێ خواتان لەگەڵ ماڵەوە.